Madume bagaetsho le amogelesegile mo channel-eng ya rona ya Bogosi Kupe. Re le tshwaretse kgatiso e nngwe gompijeno e re sologelang gore le yona le tla itumelela jaaka gale. E kgatiso eno re tsweletsa ya maloba kgatiso ya e setlhogo sa yona e leng bokao jwa Batswana mme kgatiso eno ke ya bobedi. Lekgata leno la bobedi mo go lona re sologela gore go paputla le go phaphauletsa go go sa bolong go re tshwenya re le Batswana re sa itse gore re lebe kae, a re lebe bophirima, a re lebe botlhabatsatsi kgotsa re lebe bokone kgotsa borwa, go go senkana le karabo e e tlaa re kgotsofatsang mabapi le bokao jwa leina Batswana le gore tota leina le le tswa kae, go tlaa sedimoga kwa pheletsong re be re ikitse tota gore re bomang. Mme pele re gatela pele jaaka gale, re kopa gore le se lebale go tlanya fao gore le kgone go bona dikitsiso mme ebile le phasalatse le go arolelana dikgatiso tsa rona le bao ba tlhokang go utlwa molaetsa wa rona. Ra lo leboga lona bareetsi le babogedi ba dikgatiso tsa rona. Kwa ntle ga tshenyo ya nako, nta re gateleng pele. Ee. Hmm, ketlile. Ao. Okay. Bokao jwa Batswana kgatiso ya bobedi. Mo kgatisong e fetileng re konoseditse ka gore bokao jwa leina Batswana ke batho ba tlhago ano ya tsatsi kgotsa people of the original sun oath kgotsa people of the original oath. Potso ke gore bokao jwa leina Batswana ke eng? Le fa re lekile go e araba e kete lerumo leno le ne la feta motho mme la tlhaba kgomo, gompijeno re tsile go atolosa tshekatsheko ya rona malebana le setlhogo seno. Dintlha tsa maloba mo di tswa. o simologa mo moding potlana tso, tso, tso, o o kayang tshimologo, tlhago, ka Seeng ke Genesis, origin, nativity, nationality, naissance, etc. Modi ana o kaya maikano mme ka Seeng ke covenant, vow, oath, etc. Tso, tso, ke modi le thito e e bonwang mo mafokong botso, botjo, lotso, lotjo, motso, lotj, motjo, setjo, setso, jalo jalo. Botso kgotsa botjo ke selo se se botlhokwa go gaisa mo Botswaneng, mo Batswaneng. Ke ka moo mo kitsanong ya magareng ga batho potso ka ga lotso e le kwa setlhoeng. Ka jalo, Motswana, Motswana, Motswana, e kaya motho yo ikanang ka tlholego kgotsa tshimologo, ka Seeng ke one who vows to the origin. Mme lefoko Setswana, Setsoana, le kaya the original natural oath, Go netefaletsa seno ka puo ya Sengolo ga lefoko Setswana le ka ya natural kgotsa original state or condition. Sekai, Moriri wa me o Setswana, o nne Bude. Ka Setswana, Moriri wa me o Setswana, o nne Matsetseleko. Ka Sekgoa, My hair is natural, be gentle. ke seo re se konoseditseng mo malobeng. Jaanong, Bantswanatsatsi, ga re bua ka tlhago ya letsatsi ka masa re dirisa lefoko tswa kgotsa tšwa. Lefoko le le bonwa mo dipuong tse di harologaneng go kaya letsatsi. Dikai, Kikuyu, Ntswa,

go kaya go tlhaba kgotsa go tlhaba ga letsatsi kgotsa go tswa ga letsatsi. Hmm, ya kgatlhisa kgang e. Tswana, Tswana, Kabakanyo ya bobedi ya me ke gore Tswana, Tswana, kgotsa Tswana, ke lefoko namagadi. Dikai go tshegetsa seno di bonwa mo mafokong jaaka Cheu kgotsa Tshweu le bonamagadi Tshwana, Tshwana, kgotsa Kwebu, Kwebana, Thokwa, Thokwana, jalo jalo. Ga se lefoko nyenyefatso go kaya batho ba seemo sennye jaaka bangwe ba ke ba kae. Kgokelelo nna ya bonamagadi e kaya bogolo kgotsa greatness mo mo leineng Ntswana, Tswana, Tswana. Go bonagetse jaaka ke tlhalositse mo kgatisong e hulereng gore ntswana tsatsi e na le kamano le modi tswana, tswana kgotsa tšwana. A re sekasekeng lefoko tsatsi. Lefoko tsatsi le bonwa mo puong e ya Egepetwa tala kgotsa Egepetwa maloba mme le bonwa le na le dikarolo di le nne. Karolo ya ntlha le ya bobedi di a tshwana, ke selo se le sengwe mme di tumisiwa jaana kgotsa tumiso ya tsona e kwalwa ka moka s, z kgotsa ts. wa Setswana o tshwana le ts'd kgotsa le tumiso e e bitswang ts'd ka Seheberwa. Mme ts'd wa Seheberwa ga o fetolelwa kwa dipuong tse dingwe tsa Europe e nna z'd. So ka jalo Setswana le sona se na le Z ya yona mme Z ya yona ga se e e tlwaelegileng ke Z ye e leng tsad ko Seheberong. Karolo ya boraro i kgotsa ye. Karolo ya bone kaelelo. mme lefoko leno le ranolelwa ke di-linguists e le jaaka su mme seno se kaya de. Go a bonagala gore mo mono di-linguists di tlogetse karolo nngwe ke sa itse gore ke karolo ya ntlha kgotsa ya bobedi ka gore ya ntlha le ya bobedi di a tshwana. Mme godimo ga moo, ba tsentse tumiso e nngwe e e seng teng ya wo kgotsa u morago ga s. Seno ke tsaya gore ke phoso. Ka Setswana lefoko leno ke tsatsi mme le akaretsa karolo ya ntlha, ya bobedi le ya boraro. Mme bokao jwa lona ke day kgotsa sun. re tswelela pele. Bokao jwa lehoko Tswana, jaaka ke supile ka tiriso ya puo di le mmalwa go tlhamaletse gore tswa, tswa, jwa, ntswa ke seo gompieno re se bitsang letsatsi. Nnete ke gore letsatsi ke day kgotsa light. Le go nna lekaela gongwe la ntswa ka puo ya Tshiwambo go tswa Mosambiki. Ga bobedi jo bo dirisiwa jaana, ntswana tsatsi, bokao jwa seno ke eng? Jaanong re sa tswa go tlhalosa gore tsatsi e kaya eng. Kabakanyo ya me ke gore lehoko tsatsi ke lekaela gongwe la lesedi, Ka jalo ntswana tsatsi e kaya lesedi legolo, the great light, the great luminary, ntswana. Right? Mme e n ke kgokelelo ya felo. Jare. kgokelelo ya felo kgotsa eo re ka e lekanyang le the, Tswana kgotsa the sun, jalo, the great luminary. Ke locative prefix. ka tsela e nngwe. Tsatsi ke lesedi, light. Go tswa mo go seno leina ntswana le latlhegetswe ke kgokelelo, n, ka tsela ya elision. Kwa pheletsong mo le ba ya gokelelwa go aga leina leo le kayang batho. Bantswana e hetogile go nna Batswana. Bantswana e hetogile go nna Batswana. Motswana tsa Batswana. Lesedi legolo e bong letsatsi ke tlholego ya dilo tsotlhe. mme le botlhokwa go motho mongwe le mongwe yo boagi jwa gagwe e leng bo leng mo lehatsheng. Lehoko, mme lehoko Tswana, Tšwana, Tšwana, jalo jalo, le hetoga go dirisiwa go kaya le go tlhalosa tlholego kgotsa origin ya Motswana. Mo bokhutlong go garela kgang ya rona, bokao jwa leina Batswana ke batho ba tlhago ano ya tsatsi, batho ba lesedi legolo, batho ba lotso logolo, people of the original sun oath, people of the great origin or people of the great luminary. gonneng jaaka re tlhalositse gore Tswana e gokeletswe ka nna e bong bonamagadi jo bo kayang bogolo, e gokeletswe mo lehokong Tswa leo le kayang letsatsi, Tswa na, meaning lesedi legolo kgotsa letsatsi legolo kgotsa the great luminary. Re solofela kgatiso eno e le katoloso e re tlileng ka re tletseng ka yona gompieno e e tla le sedimosetsa e tla re sedimosetsa rotlhe Mme ga o na le tshwaelo, ke kopa gore o dire jalo ka fa tlase ga video eno. Re tla leka bojotlhe jwa rona gore ditshwaelo tseo di leng maleba re di arabe, mme re lebogela le tseo tse dingwe tse di buang ka. sengwe mme gongwe se se se se seng maleba thata jalo le setlhogo sa rona mme se le maleba le ka tiro e re e dirang. Re a lo leboga lotlhe Batswana ba gaetsho, Basotho ba gaetsho, Balozi ba gaetsho, lona Balobedu ba gaetsho, ba. Pulana ba gaetsho ra lo leboga lona ba baroka ba le bitswang ronga ra lo leboga lotlhe a pula ene ba gaetsho.